Bon bini na otro episodio di Messy Hair Devotional. Esaki ta mesun dia ku siman pasá, pues atrobe mi kabei no ta peñá. um, hopi di episodionan aki ta bai ta di Génesis kapítulo 1 of gewoon Génesis, paso mi ta studiando e buki ei awor aki. Anto mientras ku mi ta studiando, Señor ta poniendo topikonan na mi mente. Pues e episodio di awe ta bai tokante e versíkulo ku nos ta haña den Génesis kapítulo 1 versíkulo 24. Pero manera semper, laga nos resa. Nos Tata na Shelu bo nomber sea santifica, Señor nos ta bini bo dilanti Tata pa abo sia nos, pa abo mustra nos algo y pa abo na final transforma nos bida skur. Pues Señor mientras cu nos ta bay den episodio aki, manera semper habri nos mente Señor y duna nos claridad I duna nos tur lokal ku nos tin mester pa nos por komprendé lokal ku abo ke bisa nos. Yuda nos pa nos por ta habrí i disponibel, Señor, tambe i tambe na final pa nos por kompartí lokual ku nos a siña. Esaki ta mi orashon den nomber di Kristu Hesus. Amèn. Our Father in Heaven, Lord, we come before you so that you can teach us something, so that you can change our lives and help us to gain new information about who you are and what you can do.

Mi no sa si bosan por scuchele pero mi ruman ta yorando e tin mane cuanto like cinco luna so he's gonna do that a lot pues bear with me anto mi ta spera cu bosan ta por scucha loke algun ta bisando y cu e episodio por ta mes un bon of mas nio Genesis capitulo uno versiculo binti cuater ta bisa nos E ora ei Dios a bisa, Laga e tera producí sernan bibu segun nan sorto, bestia di kria i bestia ku ta lastra i bestia di mondi segun nan sorto. I asina tabata. Dios a traha e bestia di mondi, di kria i tur ku ta lastra bou na suela, segun nan sorto. Tur besti di tera a wòrdu kreá na e manera ku el a wòrdu kreá pa un propósito. E chita lo por wak e kachó i pensa, E kos aki no ta hustu, e no ta hustu. E kachó ta haña kuminda tur dia, anto ami tin ku kore kansa mi kurpa i asta riska muri chis pa mi pida karni. Kua lado nos ta onesto? Pa kolmo e pober tin ku kompartiel e ku otronan. Pero, Nos no mester ta manera e chita, wakiendo su bida den komparashon ku esun di e kachó. Bèrdat ta ku aunke ku bo bida ta parse mas duru, e otro persona tambe tin su strògolnan. I hopi bia e otro persona ta luchando ku strògolnan ku nos no ni sa di dje. Ademas, ken nos ta pa wak un otro su bida anto bisa ku nos strògolnan ta mas duru ku esun di nos próhimo? Aunke bo bira ta sinti inhusto, sabi ku bo no ta kaminda bo ta djis pa prat. Señor no ke niun mal situashon pa niun hende. Pero dor ku nos riba den un mundu malu, hende ta tuma desishonnan ku ta hasi daño na otronan i sobrá di Dios su kreashon, osea naturalesa, bestia, etsetera. Pero nunka, nunka, nunka lubidá ku loke hende a planea pa malu, Dios lo usa pa bon, pa hiba bo dilanti den bida i asi bo e mihó chita. E chita ta e bestia ku ta kore mas duru riba tera. Kachó ta hende su mihó amigu. Kada un tin su bentaha i kada un tin su difikultatnan. E bunita ta ku Dios a krea nan tur segun nan sorto i ku Dios ta ku nan tur. Señor a instalá den kada un di nos un propósito speshal, un propósito úniko kreá spesialmente pa nos modifiká na nos bida, na nos eksperensia, na nos pasado i na nos futuro. Sea ku bo ta un chita, un kachó, un hipopótamo òf un kuaka, sabe ku bo tambe ta kreá pa un propósito speshal i si bo permitié, Dios lo usa e inusticia den bo bida pa bo. Pues no desamini, pues do no desanima, no perde speransa, no no stop di persevera. Sabi cu Señor ta obrando na bo favor y cu bo ta exactamente manera bo ta pa un proposito. Cu Dios bendiciona cada un di boso y no lubida na comparti e episodio aki si tabata di cualke beneficio pa bo.